Di wan salê derbasbûyî de wextê cejna qurbanê dihat, misilman di şahiya wan rojan de pir kêfxweş dibûn û ew kêfxweşiya wan bi serjêkirina pez û dewara û bi belavkirina goştê wan bêtir zêde dibû. Ez baş dizanim ku feqîr û jara di wan rojan de têr goşt dixwarin. Heke ji wan bihata pirskirin wê bigotan xwezla her roj cejna qurbanê bûya. Hingî ew roj xweş bûn, hinek çavnebaran nizanibûn wê çawa wan rojan li ber çavê misilmanan reş bikin. Tiştek nedidîtin ku bêjin aha me eybiyek di vir de dîtiye yan em rastî şermiyekî wiha hatine. Lewra rojekî wisa xweş wê bi çi awayî şermezar bikiran, ti rê nedidîtin. Di van sê salên nêz de ez bala xwe didim ku gelek rexneyên mîna Bablîsokê bê ser û ber ji her deverî ve tên kirin. Dibêjin serjêkirina piz û dewara wehşet e, bêînsafî ye û nema ku bibêjin komkujî ye. Heyran ser çawa? Te çi got me dengê xwe nekir. Deka were eva sal vegeriyan û em hatin li pêşberî xaniyê we û li kevê dîwarê we rûniştin. Ku em li benda we ne bê ka hûn ê çawa cejna xwe pîroz bikin em bibînin. Beriya her tiştî ji ber zulm û wehşeta ji we Xwedê rehma xwe li wan eloka bike. Ma wan elokê bêguneh û evdal û belengaz çi anîbûn serê we hûn wisa wan di carekî de tewa ser jê dikin. Hûn heyfa kî ji wan hiltînin deka bêjin? Wan elokên kerr û lal ne zimanê wan heye ku ji dê û bavê we re çêra bikin û ne jî tevgerekî wanî ku hûn pê aciz bibin heye. Sedema çê hûn radibin kêrê didin stûyê wan û bê bismila ser jê dikin. Elok ajalekî xwedîfikr û raman e. Heke mirov bûna bê guman ew ê mirovekî pir qenc bûna. Bi giraniya xwe di nav we de mayîna wê ji wera şeref û pozbilindayî ye. Hûn çima di carekî de li wan hatine xezebê û wan ser jê dikin? De ka bêjin. De hema piştî we ser jê kir, ka çima hûn goştê wê nadin feqîra, hey nebxêrn û Xwedê mafê wan eloka ji we re neyêle înşallah. Em elo gadeynên ciyekî deka were û ji xwe re li vê ecêbahan temaşe bike. Hê xwîna eloka li erdê radibin mîna hova bi bivr û bireka êrişî daristana dikin û li nav darê çama dikevin. Bi derwê dijwar wan jê dikin û tînin malê, mûm û empûla pê ve dadileqînin û li berê kêfê dikin. Kuro law, hûn dixwazin kêfê bikin, hûn çima dara dibirin? Rabin ji xwe re govendê bigirin. Milanî bilêzin, şêxanî bilêzin û hûn wê jî nizanbin rabin bavlekanê bilêzin. Heyran ev jî bi we nebû, rabin dara deynin, hûn çima dibirin? Koçera ji bona pezê xwe dil nedikirin çend pela ji guliyê dara biweşînin û yek dar bi hêza bayê bişkesta îhale li ser wan diman. Nikaribûn xwe ji nifir û bêduayê xelkê xilas bikin. Îro ev kesê em behsa wan dikin li ber çavê dinyayê radibin dara ji bo kêfa xwe jê dikin û deng ji tu kesî dernayê. Ji bo heqê Eloka ez gazî derneka bi navê Heywan Heqlerî dikim. Van kesan bidin sekinandin. Dilê me bi wan Eloka pir diêşe, ha ji wan hebin. Û ji bo darê çama jî ez gazî wî yê ku bi navê Tarim Orman Bakanî hatiye binavkirin, ez jê re dibêjim, ha ji wan çama hebe. Û dekaş xwe ra tu li vî mexlûqatê bêrêz û bêedeb binêre. Rê tu dikevî mala, ma derî tu nebû tu di kulega sobê de dikevî hindir. Xwedê gelî birana û hûn jî zanin ez dixwazim behsa çi bikim. Ev rexneyê min tev li ser hinek kesê ku rexne li misilmana û li cejna misilmana dikirin, min xwest ez jî çend rexna li wan bikim. Yek jê ku eloka ser jê dikin û ya di dua dara dibirin û ya siya. ku dibêjin Noel Baba çavê teva li hêviya wî ye ku di sersalê de pelîsê wî ser milê wî û ji wan re tişta bîne were. Çavê li deriya xwelî serî ya. Evî zilamî heta niha çi ji we re aniye û wê ji îro şûn dewê çi ji we re bîne. Erê her kes li ser baweriya xwe Ku her kes dîroka xwe, çanda xwe diparêze. Lê belê, divê mirov dev navêje baweriya keskî din. Misilman dibe, pille dibe, cihû dibe, kî dibe bira bibe, her kes baweriya wî di dilê wî de pîroz e. Ji xwe re ew ecibandiye, kêfa wî ji wê baweriyê re tê. Heqê tu kesî ti ne ku rexna li yekî din bike. Lê belê, gava tu rabî behsa yekî din bikî, ji bîr neke ew gotinê te wê li te dagerin. A ji ber wî qasî, min xwest Ez jî çend gotina bînin bîra wan. Ez bawer im we ji min fêm kir. De bimînin di xweşiyê de.